Is-serata t-tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita lill-attur żagħżugħ Aiken Bohajar, lil Aiken litteralment rajnieh jikber u jimmatura professjonalment fuq it-television. L-aħħar karattru li rajna lil Aiken jinterpreta fuq is-serje ta' one Jackpot Four kien karattru ta' stoffa. Lil Aiken Konna narawh jikkomunika bil-lingwa tas-sinjali. Illejla waqt Prime Time mingħand Taken irrid nisma' id-dettalji kollha ta' kif kien jitgħallem, x'teknika kien juża biex jitgħallem, l-iskripts li kellu għal Jackpot Four bil-lingwa tas-sinjali. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, l-edizzjoni tal-lum il-Ġimgħa. Llum jibda l-weekend naf li ħafna minnkom tkunu qed tistennew il-weekend vera b'mod ħerqan. Jiena mat-team tagħkom għax inkun qed nistenna l-weekend ukoll. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi illejla, attur li litteralment rajnieh jikber fuq it-television. Dan is-sajf ħa jagħlaq tmintax-il sena. Nilqa' miegħi lil Laken Buhaġar. Kif int, Taken? Grazzi ta' istedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur noħu posti ħalli insegwu tradizzjoni noħodlok id-dettalji isma' jibda l-weekend illum Aiken. Kemm tkun qed tistennieh il-weekend? Ħafna l-weekend u il-weekend fih tirrilassa hekk tagħti lek imma bħalissa qed naħdem hu fil-weekend. Ġifieri imma r-ritmu xorta jinbidel u ma tkunx skola. Jinbidel xorta, xorta.
Aiken għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem u kunjom? Eiken Buhajar.
Eiken Buhajar.
Data ta' twelid? Ninth June 2005.
Dan is-sajf talaq tmintax. Kun kun onest kemm inti ħerqan biex tibda l-lezzjonijiet tas-sewqan? Ħafna.
Imma fl-istess ħin qed nibża'. Għax qed inħossni qed nikber wisq malajr, għadni m'iniex lest biex ikolli ħejti. Tinkwitax dak ladarba mbagħad tibda tieħu l-lezzjonijiet mill-ewwel tista' tilja. Fejn inti mwieled? Il-Pietà.
Pietà.
Imma noqgħod.
Residenti. Iż-Żurrieq.
Żurrieq.
Professjoni.
Xef u student. Xef u student. Isma', naf li intom L-ewwel nett qaluli li l-mashed potatoes tiegħek bħala xef. Hija.
Ersqilhom min-nofs.
Tajba daw vera vera għamlhom tajbin dawk. Issa qaluli, naf ukoll li x-chefs ma tantx iħobbu jikxfu sigrieti. Veru. Imma issa la qegħdin hawnhekk u la għedna li l-mashed potatoes tiegħek żurilhom min-nofs. X'inhu s-sigriet għall-mashed potatoes perfetti? Alright, jiena s-sigriet tiegħi huwa eżempju inħallat il-ħalib u krema, nħallathom f'daqqa, nofs u nofs. Jiġifieri daqs kemm tuża ħalib tuża krema mbagħad ovvjament tħallat kollox mal-patata. U mbagħad inti ovvjament il-ħalib u l-krema tissettihom il-togħma biex tgħid, tissettihom it-tajm, tissettihom it-tewm, tissettihom ir-rosemary biex tgħid. U dejjem qed televa t-togħma tal-mashed potatoes. Aiken dan is-sajf biex tkompli tistudja ħa tippakkja kollox u titlaq.
Ħa nitlaq sena barra. Iddeċidejt fejn ħa tmur?
Naħseb Ireland ħa mmur. L-Irlanda? Għax għadni m'iniex ċert għax iridni irid nagħmel l-interviews u hekk imma bħala post l-Irlanda ħa mmur. L-Irlanda? Isma' issa trid tibda tfendi kollox għal rasek, eh? Qed nibża' taf. Taħsel il-ħwejjeġ? Irid naħsel il-ħwejjeġ, insajjar, innaddaf.
Imma. Tħallas il-kontijiet? Mela. Għax dik l-iktar ħaġa. Minn naħa tkun tajba imma x'inti bħala persuna jien għadni żgħir imma trid issir iktar responsabbli u tikber u bħala persuna. Tad-dar x'qed jikkummentaw fuq dal-fatt li ħa titlaq? Eh, il-mommy l-agħar, il-mommy qed tibża' ħafna u. Għaliex? Fil-fatt, l-iskola hemm dipartiment, għamlu dipartiment, eżempju, għall-ġenituri bl-ansjetà u naħseb ħa nibgħatha l-ommi hemmhekk. Biex tkun tista' tiddealja mas-sitwazzjoni. Żgur għax qed tibża' vera, timmissjani. Aiken, Waħda mill-ewwel serje li l-aktar kienet kabbritek fil-popolarità kienet is-serje ta' Strada Stretta. Meta tkellimt mad-diretturi ta' Strada Stretta, jien qalu li Aiken kien ikun fis-seba' sema meta kien ikollna xena mimlija nies.
Vera.
Għaliex? Kont nieħu pjaċir għax kien ikolli ħafna xeni fejn kien ikolli eżempju, kien hemm ħafna nies imma jiżfnu biż-żfin u jien indoqq id-drums U mbagħad kienu ta' parsi jiġu l-pulizija u nħarbilhom minn taħt kien li su toqba żgħira. Vera konna ma nafx kif konna għaddi minna ma konna għaddi. Għax li ma jafux in-nies li għalkemm rajt id-diska jagħmluha ġo studio u hekk u mbagħad joħorġuha, imma dak il-ħin vera kont qed indoqq jiena u kienet qed tkanta. Fil-fatt inti kont tinterpreta l-karattru ta', ta' persuna, ta' mużiċist li għadu ħaj sal-lum il-ġurnata. Il-Bibi. Il-Bibi.
Kien mistieden fuq dan il-programm ukoll il-Bibi xhur ilu u darba ltqajt miegħu int, le? Ejja, mela.
Morna konna ltqajna morna l-belt u kien qagħad jispjegali fuq missieru kien idoqq il-pjanu, kien tani kalendarju tiegħu kollu kollu ritratti u għandu storja vera interessanti. Kien jgħix, jien kont ngħix il-ħajja tiegħu. Ġifieri, il-filming vera kont nieħu pjaċir, aħseb wara hu li kien jgħixha. Jgħix il-ħajja.

Aiken, wasal dan ritratt f'idejja ħa taraħ minn hawn ftit ieħor u nixtieqek tgħidli naqra f'liema serje kont tinterpreta karattru li kien jagħmel dan l-isport ħa naraw naqra dan ritratt ara flimkien f'liema serje dak. Dak fl-ebda serje dak qisu goal tiegħi partikolari li xtaqt inkun naqra attiv hekk nagħmel naqra sport. Jiġifieri vera tilgħab il-kickboxing? Ej ej vera vera. U x sa liema belt wasalt għax dawk bil-belts le? Dak green wasalt jiena. Jiġifieri l-ewwel tibda minn white u x'hekk? White, orange White, yellow, orange, green, blue, purple, brown, black. U tibqa' tiela'.
U tibqa' tiela'. U iktar ma titla' fil-belts, l-eżamijiet isiru iktar ibsin, hux? Iktar ibsin, mela issa suppost qabel insiefer ħa nġib il-blue. Jiġifieri għadek għaddej bi training? Għadni għaddej, iva għadni għaddej. Session ta' kickboxing training fiex tkun, biex tkun magħmula? Session ta' kickboxing
Normalment taħraq xi tmien mitt kalorija f'siegħa u kwart. Jiġifieri trid l-istamina.
Trid l-istamina u tbati ħafna, eh, imma bħala training huwa tajjeb ħafna. Fil-bidu jkollok eżempju, jiena intermediate qiegħed, jiġifieri fil-bidu jkollna nagħmlu kwart ta' ħabel, taqbiż il-ħabel. U mbagħad ikollok eżerċizzji jkollok circuits, eżempju bil-weights tagħmel shadow boxing eżempju jew kick boxing. Jiġifieri sa hawnhekk tkun għadek ma bdejtx bit-teknika? Le, u mbagħad ikollna t-teknika fejn inkunu bil-partners u l-master Nowens li nnuminaw li għallimni jgħidilna l-combination li nagħmlu u tgħod tittrenja l-combinations flimkien daqqa jien daqqa hu daqqa jien. Minn tant sport għalfejn kick boxing? Jiena bħala martial arts dejjem kien jogħġobni għax all right in-nies jgħidu għax tweġġa' u perikoluż imma fil-verità mhux daqshekk ta'. Kontrollat le?
Kontrollat ħafna għax huwa dixxiplina u inti bħala persuna jgħidu eżempju min jittrenja barra jkun irid isib il-ġlied eżempju fi. Dak li titgħallmu intom waqt it-training ma tistax tużah barra. Dik one u two jien qatt mhu ħa nuża. Għax dixxiplinat jiena bħala persuna u anke n-nies li li jittrenjaw. Issib imbagħad li li ma jkunux hekk ovvja kollox issib, però hu bħala sport iġibek iddixxiplinat li inti qas ħa jkollok għalfejn tużah, fhimt għax inti tgħid le mhux ħa nagħmel hekk jekk ikollok bżonnu. Aiken, sa ftit tal-ġimgħat ilu kull nhar t'Erbgħa fuq dan l-istazzjon fuq one konna qegħdin narawk fis-serje Jackpot Four. Iva. Meta nara dwejjaq fil-pajjiż. Għamilt għaxar snin biżżejjed. Zeki. Fil-ħajja.
Għas-serje Jackpot for Aiken kellek titgħallem il-lingwa tas-sinjali. X'teknika kont tuża biex titgħallem l-iskripts? Ovvjament qabel dik is-serje ma kontx taf titkellem bil-lingwa tas-sinjali. Le, le, dik insemmi hawn hawn kienet tiġi mara li hija vera titkellem bis-sign language u deaf hi u Kienet ġiet u u Jason kien taha l-iskript ta' ta' dik il-biċċa u konna ħadnilha video u kienet qed toqgħod tagħmel is-sinjali ku kollox tal-linja tiegħi u l-linja ta' ta' forsi missieri Carlos, insellmlu minn hawn. U aħna d-dar kellna mbagħad Ovvjament taqra l-iskript u mbagħad tistudja s-sinjal li trid tagħmel. Meta pproponewlek dil-parti, Aiken, ma kinitx parti bħal partijiet oħra li għamilt li kien faċli li titgħallem l-iskript u ovvjament tkun tista' tagħmel il-parti. Ma qtajtx qalbek li ħa tkun wisq komplikata l-biċċa tax-xogħol li hemm wisq x'tagħmel? Anzi ħadt iktar pjaċir għax ifhem, fid-drama ma inti jiena d-drama għalija hija xi ħaġa li ma tkunx inti toħroġ mill-comfort zone tiegħek u Titgħallem tagħmel karattru ġdid mhux inti, jiġifieri din one hija goal tiegħi li nitgħallem is-sign language għax hija xi ħaġa sabiħa li tkun tista' tikkomunika ma' persuna li li jitkellmu bis-sign language. Però din din hi kienet challenge għalija personali, jiġifieri ħadt ħafna pjaċir li li qed nagħmilha. Aiken, naf li ma tistax tiżvela ħafna. Issa ftit tal-ġimgħat ilu rajna l-aħħar episodju ta' Jackpot Four ħatfuk fl-aħħar episodju ta' Jackpot Four. Fis-serje l-ġdida, għidli di biss, ħa nerġgħu narawk jew le? Jew ma tixtieqx tgħid lanqas? Mela tgħid ċara, ma rridx inpoġġik f'pożizzjonijiet skomdi u ma jien naħseb qed nissoponi, qed nissoponi li ħa nerġgħu narawk. Imma tgħidli xejn, tgħidli xejn. Le, ma ngħidlek xejn. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi, Ejken. Napprezza talli sibt il-ħin. Fil-fatt, għalik għandna ftit rigali grazzi għal Fior di Vita, tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett u ovvjament b'dak li qed tistudja u bil-kapaċitajiet tiegħek żgur ħa jirnexxilek toħroġ xi ħaġa itjeb milli rnexxilna noħorġu aħna. Grazzi għal Berocca wkoll għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Yougiti, Għalik, għandna tejiet naturali li wkoll tista' tużhom f'riċetti interessanti. Grazzi għal Sarah Bajada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta li inti żgur kapaċi issegwih u tippreparhom u tikkrea riċetti li huma vera tajbin kemm fit-togħma kif ukoll għal saħħtek. Grazzi ħafna. U l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi u l-weekend it-tajjeb. Intom eqfgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami kif niġu lura ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash kontra 30 sekonda.

Int first time buyer? Din għalik. Għotja ta' 1000 euro fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull min xtara proprjetà minn jannar 2022 il-qoddim. Applika fuq housingauthority.gov.mt.

Lura l-prime time kont bil-iskop li ħa nilagħbu kontra 30 sekonda imma dak in-nutar kattiv li għandna mhux se jħallina llum nilagħbu kontra 30 sekonda għax m'għandniex ħin. Però għada u l-Ħadd aħna nkunu qegħdin hawnhekk biex nilagħbu kontra 30 sekonda, ġifieri ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash ħa jkun qiegħed hawnhekk u jkun tagħkom biss jekk tirreġistraw. Tridu tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Qabel ma nħallikom illejla nixtieq infakkarkom li għandna kompetizzjoni li waslet fl-aħħar ftit ġranet tagħha. Il-kompetizzjoni flimkien ma' United Colours of Benetton fejn intom nafu kemm tħobbu s-sales, dan huwa l-istaġun tas-sales li wasal fi tmiemu, is-sales tax-xitwa u biex turuna kemm intom tħobbu s-sales, tridu taqbdu kartellun fuqu tiktbu li tħobbu s-sales, I love sales, u tibagħtulna ritratt. Jekk tagħmlu hekk, grazzi għal United Colours of Benetton tistgħu tkunu rebbieħa. Rebbieħa ta' rigal li ħa tużaw fil-ħajja ta' kuljum tagħkom mill-aktar konvenjenti u żgur ser issibuh utli. Ir-rigal li terbħu qegħdin tarawh fuq l-iscreen tagħkom bħalissa. Qed nistenna r-ritratti tagħkom. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb, bidu tal-weekend mill-aqwa. Niltaqgħu għada. Saħħa u l-Lejl it-Tajjeb. Għidilhom ciao Nelly. Ilha rieqda. Ciao.
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.